Me nua bi ma me nuabaa a ɔhwɛ me. Me din de Prophet Kwame Ofori aka Ogyaba. Baabi biara a wohwɛ me biara no, mepakyɛ tu di yɛ wɔn abra. Mewɔ amasaman kwadwaahyɛn, amasaman kwadwaahyɛn. Yare a yetumi yɛ ho adwuma nie, mepakyɛ diabetes, stroke, hepatitis B, cancer, HIV, ɛdam, ɛtwerɛ, Ɛɛ asthma yare bi a ɛhaw wɔ nipadua mu deɛ fa yɛ hɔ dɛn na fa bra. Mepakyɛw sɛ wo nan mu abu, wo nsam abu a fa bra yɛbɛkyekyere ama wo nansa wo ho bɛyɛ dɛn ɛbɛtɔ wo. Baabi biara a wohwɛ me biara mese mewɔ Amasaman Kwadwo Ashon mewɔ Amasaman Kwadwo Ashon Amasaman Kwadwo Ashon sɛ woba a. Nya gyidie sɛ woba na ɔbɛgye ayaresa. Woba a, nya gyidie sɛ woba na ɔbɛnya fahodie. Mepaakyɛw, yɛwɔ samina, yɛwɔ oil, yɛwɔ nku a yɛde boa sunsum awareɛ, ɛyɛ spiritual marriage, ɛyɛ sunsum nkɔdanda, ɛyɛ sunsum akonya a ebia wo woyɛ w'adwene sɛ, sɛ wopɛ ɔgyeɛ ne fahodie nko ara deɛ a, wo nsa ka bi a, ɔgyeɛ ne fahodie nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ wo dea. Yɛwɔ amasaman.

three five seven nine zero two four one seven eight three five seven nine ɛsan yɛ WhatsApp ɛyɛ me ankasa ankasa me personal nɔma na mede ama wo no frɛ me na ne me ntwetwe nkɔmmɔ frɛ me na ka wo program frɛ me na me ne wo ndi sunsum nkɔmmɔ na ɔgyeɛ ɛne fahodie ɛnyɛ wo dea. Yoo ahwɛfoɔ yɛma mo akwaaba ba ɛnɛ dwumadie yi so. Ɛnɛ yɛabedu odiyifoɔ Ogya Ba asoɛeɛ na yɛbaeɛ no infact me ho adwiri me. Nneɛma a mebɛhuu no ha sɛ odiyifoɔ Ogya Ba ɔreyɛ no ɛboro adwene ne nteaseɛ so. Ayaresa ahodoɔ a ɔresa, anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a odiyifoɔ ɛrekɔ so wɔ odiyifoɔ Ogya Ba asoɛeɛ no ɛboro adwene ne nteaseɛ so. Wei deɛ me ne me bra baako bi na ɛbaeɛ na ɔno koraa ɔbaeɛ no na mebisa no sɛ ah bra enti sɛ odiyifoɔ Ogya Ba Nsɛnkyerɛnne sɛ ɛrekɔ so, anwanwadeɛ sɛ ɛrekɔ so, ɛna woma. Enti ɔdii m'akyi bae, na ɔno kakra a ɔde n'ani bɛhuiɛ no, mema ɔno ankasa apae n'ano mu aka, na ɔwie a, makyerɛkyerɛ mu akyerɛ no, nanso wahu deɛ wobɛka. Bra, panin, na ɛnna ɛbae a, ɛdeɛn ne deɛn na wohuiɛ? Ɛyɛ asɛm o, na Nyankopɔn wɔ tumi. Ɛna ɔka ne se, Ka sɛ, Awurade wɔ tumi a, na ɛyɛ ampa. Na ɔhwɛfoɔ a ɔhwɛ me, baabi a wowɔ wohwɛ me biara, nya abotɔɛ na nya aso na tie me. Me tuu me nan bɛduu Save Me Lord Prayer Camp no, me ho dwirii me yie. Na me hu nneɛma a me nhuu bi wɔ me wiase mu da sii sɛ yɛ woo me bɛsi saa mmerɛ yi. Na me hu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ Awurade da so yɛ N'anwanwa adwuma ne Ne sɛnkyerɛnne bebree. Hwɛ, sɛ wo te baabi na ɛhaw amanneɛ bi da wo so a, ntena wo to so. Mma wo nan mu nyɛ duru, mma w'adwene mu nyɛ wo taataa, tu anammɔn na hwehwɛ odiyifoɔ Ogyaba akyire kwan aka Fireman, Sunsum Agya, n'asoɛeɛ ɛwɔ Amasaman Akwadwo Aso, bra hɔ na bɛhwɛ anwanwadeɛ a ɛne nsɛnkyerɛnne a ɛrekɔ so. Ma me paapa, me nua bɛɛma, me ɔfa ase, me ɔfa, hwɛ, yadeɛ ama w'aka dɛm nanso ɛka akyi, ɔhaw bi da wo so, adane w'asu, ɛmane nhaw, Pue firi baabi a wowɔ no na bra odiyifoɔ Ofori asoɛɛ Save Me Lord Prayer Camp. Ɛreha wo, sunsum mu yareɛ, honam mu yareɛ, awoɔ na ɛha wo, ɛdɛn na ɛha wo? Na ɛnnɛ fa w'ani bɛhwɛ, ɛboro adwene ne nteaseɛ so. Me nua Kwame. Na ɛyɛ a na nnipa bi ka sɛ, Adiyifoɔ asa, adiyifoɔ asa. Naano Jeremia kaa bi, na Awurade maa no huu sɛ adiyifoɔ nsaeɛ. Ɛnnɛ, wɔn a wɔse wɔyɛ adiyifoɔ mpanimfoɔ no, ɛnnɛ, mehu sɛ deɛ Awurade aka sɛ ntetefoɔ no, ɔde wɔn ayɛ adwuma awie, na afei wɔasiesie foforɔ no, Midu Save Me Lord Prayer Camp no, mihu sɛ ɛyɛ nokorɛ na Awurade kaeɛ. Ɛsiane sɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ ha no, sɛ anka saa tetefoɔ no a, wɔntumi nyɛ. Yare a wɔresa, nnipa a wɔreyi wɔn firi ɔhaw mu, nnipa a wɔreyi wɔn firi amanneɛ mu, nnipa a wɔreyi wɔn firi amanneɛ mu no, sɛ adiyifoɔ wɔ kurom ha o, nanso saa yare, ayarefoɔ da so wɔ kurom ha. Nanso ɛnnɛ metuu me nan baa ha no, mehu sɛ ampa Awurade gu so hyira ne mma, na Awurade gu so frɛ n'adiyifo, na Awurade gu so de nnipa foforɔ reba asase so sɛ ɔman bɛyi ne mma afiri ɔhaw mu. Paapa, baabi a wowɔ a wohwɛ me, baabi a wote saa mmerɛ maame a wohwɛ me, sɛ woabubuo, sɛ woyɛ dɛn, sɛ dɛn na ɛhaw, gyae so no wate, na ɛnɛ ɔhan bi apue, na na ogyifoɔ bi apue. Ebia wontii ne nka, ebia wonhuu no, nanso meredi adanse akyerɛ wo sɛ firi ɛnnɛ rekɔ yi, sɛnkyerɛnne bi rekɔ so wɔ Save Me Lord Prayer Camp. Na hwehwɛ akyire kwan, na wobɛhu. Ɛsɛ sɛ Bible koraa ma yɛte aseɛ sɛ yɛnhwehwɛ tete atempɔn no. Nti no, mɛmma ɔhaw wei nyɛ wo haw. Wei ɛyɛ ketewa bi o, Wei yɛ ketewa bi, tu anammɔn, Ɛma ne nhaw wo, tu anammɔn, Na ɔgyefoɔ bi apue, ɔbɛgye wo. Yoo, ɛm sɛ me baa ha no amanfoɔ de ɔmo yadeɛ bebrebee aba ebi de ɛɛ ɛda mo baa yi three weeks na ne ho atɔ no ɛna me se ei ɛyɛ ɔgyafo na ɔbaa na me ma wo nkasa mmerɛ me ma wo nkasa mmerɛ ɛsan sɛ Ayaresa a ɛkɔ so wɔ ha no, ɛdam no koraa yɛ ketewa bi. Ɛdam yɛ ketewa bi. Hwɛ, yare a ɛrehaw nnipa wɔ asase so no, ɛdam yɛ kakra wɔ mu. Hwɛ sɛ Nyankopɔn abɔ wo na wonni nan, wobɛyɛ dɛ akɔ aba. na abusua nya bi adi. Nanso yɛde stroke ato wo so. Wo nan wontumi ngyina so. Na da bɔdafo deɛ sɛ ɔno deɛ ɔnante ɔnyɛ bi di o. Na wo nso a w'abubu aka faako nso ɛ? Nti na meka kyerɛ sɛ dam no deɛ ɛyɛ ketewa bi. Ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ yareɛ, ɛyɛ haw, nanso ɛyɛ ketewa bi. Nti ɛma no nyɛ nwanwa sɛ yɛakyekyere bɔdamfo, yɛato no chain de no aba sɛ billiard player camp, na sɛ within three weeks na wanya n'ayaresa. Me deɛ me me hunu sɛ ɛyɛ ketewa bi cos neɛ mahu wɔ ha no ɛno na ɛma me di adanseɛ wei ɛsan sɛ hwɛ obi awo ba ɛnan ɛnum na nipa yi ɛna ɛkɔ ba ansa nkɔda anya bi adi ɔno na ɛkɔ ba ansa nkɔda atumi akɔ school ɔno na ɛkɔ ba ansa abusua no nsa atumi akɔ ma no na sɛ saa nipa agugu abubu agu faako abusua bɛyɛ dɛ na ɔmo asɔvaivo ɔmo ntumi nsɔvaivo nti sɛ nɛ odifoɔ bi apue na ɔtumi sɛ dam yareɛ a a dɛn na ɛkyerɛ sɛ wo na wabubu aka faako no ɔntumi nsa wo yareɛ ɔbɛtumi asa wo yareɛ ɔbɛtumi agyiw ɔbɛtumi ahwɛw ɛnyɛ ɔno Na mmom Twedeampɔ Nyankopɔn a w'afrɛ no no ɔnngu n'anim ase because Nyame frɛ no awieɛ mmerɛ yi mu sɛ ɔmmɛsa ne mma yareɛ ɛno nti na ɔde no abɛdua kuro mu ha. Yoo wei ahwɛfoɔ mo asuma mpanyinfoɔ se car kum yɛ gyina ɔkwakuo werɛ anum na mahu sɛ ɔwɔ obi wɔ hɔnom a wapɛ visa paapap ɔkɔ embassy a ne abaw nso no Onua dɔfoɔ, me, mehyɛ wo sɛ tutu anamɔn na bra, save me Lord, Awurade gye me. Ɔho, deɛ ade, deɛ ade baako a ɛyɛ me dɛ koraa ne sɛ, ɔse Awurade gye me. Awurade ɛyɛ dɛn? Ɛngye wo. Nti sɛ wo ba hanom a, sɛdeɛ wo, wo haw teɛ biara, Awurade no, Ɔbɛgye wo. Sɛdeɛ wo haw teɛ biara no, Ɔbɛgye wo. Yoo, br, me bra panin, wei deɛ Ɔba. mɛda ase pii. Na ma, mahu sɛ Sɔfo Maame nso wɔ around. Nti mede wo bɛsi ha. Sɔfo maame. Agya. Ɛm sɛ wo deɛ yɛne wo ara na wɔ ha. Deɛ ɛkɔ so biara w'ani tua. Na wo ara wo hwɛ deɛ anwanwadeɛ a ɛrekɔ so wɔ ha yi a, asɛm bɛn na wobɛka akyerɛ atiefoɔ ne wɔn a wɔrehwɛ wo sisi ara? Oo, meda wo ase. Atiefoɔ a moretie me. Ahwɛfoɔ. Ahwɛfoɔ a mohwɛ me. Deɛ ɛrekɔ so wɔ ha no, ɛnyɛ ade ketewa. Sɛ wo ara wode w'ani bɛhwɛ a, w'ankasa wobɛhu sɛ yes, biribi rekɔ so. Abɔdam a yɛresa wɔn yareɛ wɔ ha, wɔn a wɔabɔ dam a wɔaba a yɛresa wɔn yareɛ wɔ ha, ɛnyɛ ade ketewa. Ɛsiane sɛ ɔnya deɛ aduro no ka no ara pɛ, akyɛ ara yɛ seven, seven days na n'ani so atete no. Ayarefoɔ, wɔn a wɔabubu, wɔn a ɛtwerɛ da wɔn so, wɔnya bɛdu ha ara pɛ, wɔnya ayaresa. Nti deɛ ɛrekɔ so wɔ ha no, wo a wowɔ fie no, mɛntena fie kwa. Sɛ wote yɛn nkan a, tu anammɔn. Adesoa biara a ɛso wo no, Awurade se, w'adesoa biara a ɛso wo no, fa brɛ Awurade fie, na yɛnsoɛ wo. Fa w'adesoa ne wo haw biara Bra Save Me The Lord fie na yɛbɛsoɛ wo wɔ asomdwoeɛ mu. Wo haw o, w'amanneɛ o, wo wo yareɛ o, anaasɛ w'awareɛ o, w'adwuma asɛm, w'awoɔsɛm, biribiara a ɛha wo, biribiara a ɛteetee wo wɔ abrabɔ mu biara, wonya de bɛtu anammɔn asi Save Me The Lord fie a, w'ankasa Awurade bɛyɛ dɛn? Ɔbɛsoɛ wo wɔ asomdwoeɛ mu wɔ wo din mu. Nti me papa, deɛ mehuuiɛ no wɔ ha no, ɛsoso nti me so kakra a mɛhu no ɛna me so me ka abɔdamfoɔ koraa na ɛyɛ me nwanwa sɛ wɔn aba ha no mo sei yɛ nkyekyere wo oo yɛ nfa chain mmɔ wo yɛ nfa bibi biara mmɔ wo wo deɛ nyɛ ma wo duro no ara ankasa a wahu sɛ yes wo bɛ wɔ akyire seven days no wo bɛ hu sɛ ɔno ankasa tutu n'anamɔn so na ɔnam na ɔyɛ sei. Nti no wankasa mede abɔdamfoɔ no titi paa a ɔmo nya bɛdu ha a sɛ ɔmo nya ayaresa no ɛyɛ me nwanwa, ɛboro m'adwene ne me nteaseɛ so. Nti tutu anammɔn. Obi biara a ɔyare a n'adwene mu aka no wɔ fie biara no, wo deɛ soa no na fa no bra na ha deɛ yɛmfa chain nto nipa nan oo, yɛmfa biribi biara nto no na yɛbɛhwɛ no kama so ama wo. Ama n'ani, w'ani agye. Nti me papa, deɛ me nso mehu eya no no. Yoo, ahwɛfoɔ, wei deɛ sɔfo maame a ɔwɔ ha no, moate biribi afiri ne hɔnom. Hwɛ, mɛnka sɛ bia woreyɛ adeɛ no, wo ha no, yɛammɔ so. Bra, because tumi no a Otumfoɔ Nyankopɔn de bɔɔ wiase no, ebi wɔ ha, ɛda so yɛ adwuma. Obi wɔ hɔnom a ɔsɛ meda dialysis, kidney problem. Eei, saa yɛ adeɛ yi. Ɛ, mɛnkɔ baabiara, tutu anamɔn na bra. Yadeɛ biara, ɔhaw biara, wopɛ visa, baabi a ɛmfa na wopɛ sɛ wokɔ, akwantuo, adwumasɛm, awaresɛm, obi wɔ obi a n'awareɛ anwini, obi wɔ ɔbɛte sika akɔyɛ ɔbaa ho adeɛ, ɛnu na ahe? na awadeɛ no agu, na problem, wonim deɛ ɛdi w'akyi, enti menkasa nkyɛ no, bɔ mmɔden sɛ hwɛ screen ase, numbers no gu hɔnom, frɛ, nneɛma direction no, Save me Lord prayer camp yɛwɔ Amasaman Kojo Ashong Amasaman Kojo Ashong wo deɛ baabi a wɔ biara sɛ wɔ Nkran wo wɔ Kumasi baabi a wobɛte yɛn nka fi biara wofa kaa wobɛdu Nkran kuro bɛka sɛ wokɔ Amasaman a Amasaman yɛ baako pɛ ɛwɔ Accra ha Amasaman yɛ baako pɛ ɛwɔ Accra hanom bɔ mmɔden sɛ Bɔ mmɔden sɛ wobɛfa kar. Woduru Amasaman station hɔnom a, ka sɛ worekɔ Kojo Ashong. Worekɔ Kojo Ashong. Wodu Kojo Ashong a, namba no a ɛwɔ screen no ase no, fa. Wofrɛ yɛ a, yɛbɛkyerɛ wo baabi a yɛwɔ na woaba, na woabɛ, na woabɛnya ɔgyeɛ, na woabɛnya fawohodie, na woabɛgye wo ho. Bra, na biribiara a, ɔhaw biara a ɛso biara no, wodu hanom a, Otumfoɔ Nyankopɔn adɔe a woma nti, Wo haw no ɛtuo bɛtwa sɛ akwaaba akwaaba akwaaba ɛm sɛ ɛnɛ maba wase ɔyɛ na nneɛma a mede m'ani abɛhunu no ɛboro adwene nteaseɛ so ɛnti wei deɛ wɔanya aba yi ahwɛfoɔ ɛrehwɛ wo wɔn wɔ atwɛyam sɛ wɔbɛhu papa of the house ɛnti ahwɛfoɔ odiifoɔ ogya ba ɛna aba no ɛnti nom yɛntie biribi kakra ɛfiri yɛ papa hɔ Yoh. Ahwɛfo a mohwɛ me, me nuammaa, me nuammarima, me maame ne mo papanom, aha yɛ Save Me Lord anaasɛ Awurade Gye Me Prayer Camp asoɛeɛ. Mepakyɛw, yɛyɛ sunsum mu nneɛma, honam mu nneɛma, ayaresa ne ɔgyeɛ fahodie na ɛyɛ deɛ yɛyɛ wɔ fie ha. Ɛno nti, adansedie a ɛrekɔ so no, ɛntena fie mma ɔhaw no nkɔyɛ kɛseɛ. To gyina mmɔ na bra. na hɔ na ɔbɛhu sɛ ɔgyeɛ no fahodie ayɛ dɛn? Ɛyɛ Nyame dea. Me maame a wotie me, me papa a wotie me, sɛnea adansefoɔ no ɛdi kan kaeɛ no, anaasɛ wɔn a me ne wɔn yɛ adwuma no huu sɛnea tumi ne ahoɔden yɛ dɛn ɛreyɛ adwuma wɔ ha no, yɛdi kan kaeɛ no, Mepakyɛw, yɛwɔ Amasaman, Kwadwo Ashon, Amasaman, Kwadwo Ashon, Hotel Junction. Mepakyɛw, baabi a wohwɛ yɛ biara, wowɔ outside Ghana, anaasɛ wowɔ Ghana ha, Baabi biara a ɔhwɛ yɛ biara no, gyidie no mu na bɛtu ayɛ dɛn? Ɔbɛba. Ɛkwan wa. Nanso mpaninfoɔ ka asɛm bi sɛ, apɛsɛ se adidikwan yɛ dɛn? Ɛnwa. Sɛ wohia ɔgyeɛ ne fahodie die a, gyidie no mu no ayɛ dɛn? Nabra. Because baabi a ɔgyeɛ ne fahodie wɔ no, ɛkwan yɛ dɛn? Ɛwa. Mepa kyɛw, Sɛ wɔ Nkrapupu ne Mantam ha nso bi a, sɛ wɔ Kasoa, sɛ wɔ Tema, wɔ Ahyiaman, wɔ Ningo Prampram, wɔ kyɛ sɛ Tɛlɛku, baabi biara wɔ biara, Accra Central, baabi biara wɔ biara no, yɛwɔ Amasaman, Kwadwo Ashom. Amasaman yɛ baako pɛ wɔ Nkrapupu ne Mantam ha. Amasaman yɛ baako pɛ. Sɛ wofi Kumasi na ɛreba a, Kumasi Lay anaasɛ Eastern Region na ɛreba a, Mepakyɛ wo nya tra nsawa mu na tra sɛbe sapɛma tollbooth no pɛ the next bus stop a wobɛkpa no ɛyɛ amasaman main amasaman ɔhɔ na bɛsi wosi wɔ amasaman pɛpɛɛpɛ a mepakyɛ wo deɛ hwɛ wo nsa nifa so wohwɛ wo nsa nifa so a wobɛhu sɛ taxi rank wɔ anasɛ baabi ɔmo load cars wɔ cars anasɛ madina madina no mepakyɛ wo sɛ taxi rank wɔ hɔ ɔkɔ hɔ a kasɛ wopɛ kwagya ashon car wopɛ kwagya ashon car wofa kwagya ashon car no a

Kwadwo Ashon, Ɔgyeɛ ne fahodie deɛ to gyina ama wɔn ayɛ dɛn na bra na wo nsa bɛyɛ dɛn ɛbɛka. Yoo Paapa, wei deɛ yɛda wo ase pii sɛ woaba na woabɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu ama ahwɛfoɔ nso ate wo nka. Enti mpakyɛw wei deɛ ma me mmusa asɛm baako, da biara na woyɛ adwuma anaasɛ wɔ da pɔtee bi wɔ hɔnom a wode yɛ adwuma? Mepakyɛw, tie no yie paa ma me. Ɛda a yɛde yɛ adwuma Paa ɛyɛ Friday bogya yɛ fiada fiada fiada na ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ no fiada na ɛyɛ sunsum nneɛma no fiada na ɛyɛ akwankyerɛ kɛseɛ no ɛyɛ fiada na mmom no wopɛ sɛ woyɛ yarefoɔ wokita yarefoɔ bi na mmom no ɛkyekyere wo na mmom no ɛda a wonya kwan ɛyɛ fiada wonya kwan a ɛda biara from Monday to Monday wobɛtumi aba na sɛ mewɔ nkranko agye na frɛ na sɛ mewɔ nkranko agye a mɛma wayɛ dɛn aba because mo nti Ɛna Otumfo Nyankopɔn ayɛ dɛn? Ɛde ba bɛdua asase yi so. Ɛno nti, sɛdeɛ menya nnipa ho adagyeɛ no, ɛno nti na mewɔ hɔ. Ɛte sɛ anadwo o, awia o, anwummerɛ o, woba a, ɔgyeɛ no fahodie bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ wo dɛ. Na mmom wopɛ sɛ wobɛdi mpaeɛ no bi, wobɛbɔ mpaeɛ no bi, wobɛnya fahodie no bi deɛ a, mepa kyɛw, ɛyɛ Fiada na abɛtim aba. Nyame adwuma no no. Yoo papa aha nano obi frɛ me sɛ ɛɛ ne papa ɛyɛ sɛ efɛ bibi ɛyɛ kidney problem sɛ ɔsɛ ɔda dialysis so sɛ deɛ bɛn deɛ bɛn papa saa yadeɛ no ɛha amanfoɔ papapapapa ɛno wotumi yɛ ho adwuma papa kidney yareɛ no akɔyɛ ne ho bibia wɔ hɔ okay na mo no yɛwɔ ahaban bi a yɛde yɛ mhm, mhm. ahaban no ɛyɛ simple paa ɛnyɛ na Ɛnkra ha koraa wobɛnya bi baabi a wobɛnya bi wonya hwehwɛ nko a deɛ ansa bɛyɛ dɛ ɛbɛka bi because wɔn a mayɛ kidney problem anaasɛ mama wɔn kidney aduro no obi enu hɔ a mekɔ eh, kura ase anaa mekɔ forest kɔfa aduro no bae mefa nkura kurom hɔ yɛ na mede yɛ maa wɔn eti ahaban no ɛnyɛ na ahaban no yɛbɛyam yɛbɛsɔ ne so na yɛfrɛ kube nsuo anaa milk anaasɛ ɛwoɔ na yɛde ama wo papa woda woda duro so a Inshallah yɛbɛto nkyia. Hah Nano papa asem a meke deɛ nkyɛ mebusa saa ne sɛ man bi owu kyɛ sɛ ɔde ne ho ankasa saa yadeɛ no nti o kyɛ sɛ ɔntumi nna. Yes. Ntoɛ deɛ ahwɛfoɔ a mohwɛ no saa yadeɛ no ɛkum amanfoɔ papaapa nti wowɔ busuani bi wɔ fie wowɔ adamfoɔ wɔ maame wɔ papa nɛsɛ yɛsɛ ɔnya kidney problem ɔda dialysis so a Kukru no fa no bra Save Me Lord Prayer Camp wɔ Ambassa Mai Kwadwo Anhweaw na mewɔ gyidie sɛ Onyankopɔn bɛfa Odiyifoɔ Ogyaba so na wasa neadeɛ ama wo ho atɔ wo. Yoo agya sisi a yɛbɛkɔ deɛ bɛn na wo ma ahwɛfoɔ. Me nua maa me nua mema a mo hwɛ me baabi biala a ɔwɔ bia ɔhwɛ me biala no ɛnhwɛ me tenten me kɛseɛ so na mfa ntra fie mfa ngyaagye. Deɛ mehia sɛ wobɛtu gyidie anamɔn na woba. Na woba a, sɛbe, hɔ na wobɛhu sɛ fahodie ne ɔgyeɛ yɛ dɛ? Ɛɛyɛ adwuma. Mepakyɛ, hwɛ akɔkoro. Akɔkoro yɛ akɔ aboa bi a ɔyɛ bɛtɛbɛtɛ paa, nanso ɔno na ɔwe abɛ. Wate aseɛ? Akɔkoro yɛ bɛtɛbɛtɛ paa, nanso ɔno na ɔwe abɛ. Ɛno nti, nhwɛ me ketewa, anaasɛ nhwɛ m'abamuwa, anaasɛ nhwɛ me ketewa so na mfa ngyɛɛgye, na mmom sɛ woso se dɛn, na nya gyidie na to anamɔ no aba, sɛbe sɛ wobɛma anya adwuma, sɛbe sɛ wopɛ awoɔ, sɛ kidney problem, sɛ cancer, sɛ ɛyɛ stroke, sɛ ɛyɛ asthma, sɛ ɛyɛ twɛ yareɛ, sɛ ɛyɛ diabetes, gonorrhea, yareɛ bɛn na ɛha wo? Maame, me papa, me nuabaa, me nuabarima. Aha yɛ mpaebɔ fie, na mmom yɛde sunsum adeɛ bɛka sunsum adeɛ, yɛde honam adeɛ aka honam adeɛ. Otumfoɔ Nyankopɔn bɔɔ haban ne sunsum nneɛma yɛde de maa yɛn. Ɛno nti na ha Save Me Lord Prayer Camp yɛyɛ fahodie ne ɔgyeɛ ho adwuma. To gyina mmɔ na bra, na wo ba a, wonsan nkɔ nsapan dabiara da. Agye sɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ayɛ dɛn? Awu. Ɛno nti mewɔ ahaban bi a mede di yɛ me dɛ paa. Ɔse, Nyame bɛwu ansa na me mawu. Sɛ Nyame nwuui a, me yareɛ no mɛnya ho aduro. Ɛno nti na ɛnnɛ mekyerɛ wo baabi a wobɛnya yareɛ no ayɛ dɛn? Ano aduro. Nti bra na ɔgyeɛ no fahodie bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ wo dea. Na deɛ nti a mefrɛ wo sɛ bra, mpaebɔ, bra ɔgyeɛ no fahodie fie no ne sɛ, mepɛ sɛ Aware no a wakɔ na wawo baako, wawo mmienu, wawo mmiɛnsa na still barima ntumi nyɛ wo ho adeɛ no, wobɛba na kawa ahyɛ wo afe wei, wate? Aware no a wakɔ mu o, na wontumi nya ba no, mepɛ sɛ bra na yɛnni mpaeɛ, na yɛmmɔ mpaeɛ, na yɛnwura sunsum mu, na yɛmpɛ sɛbe

Ɛma wo ho tumi yɛ dɛ ɛsane wo no. Bra na yɛmpam saa honhom no mma wate. Honhom bi ne wo aware. Wobɛso da na wawo. Wobɛso da na wodidi. Wobɛso da na yɛyi wo tirinwi. Mepa kyɛw, ɛyɛ ade bɔne a ɛbɛtumi ako atia w'abrabɔ. Ɛbɛtumi ama wo nhyira ano akwan no asi. Ɛbɛtumi ama w'abrabɔ no ayɛ dɛ aba fam. Ɛbɛtumi asɛe wo nneɛma bebree. Ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ, tu gyidi na mmɔ no ayɛ dɛ na bra. Na hɔ na wobɛhu sɛ Jennifer ho deɛ ayɛ dɛ ɛwɔ Divine Save Me Lord Prayer Camp. Tie ne yie paa. Save Me Lord Prayer Camp. Ɔjennifer ho deɛ a ɛwɔ hɔ no, ɛso yie paa. Ɛno nti, maame a wohwɛ me, papa a wohwɛ me, mese, sɛ wo nipa no, wabɔ dam, ɛtwɛ yareɛ, cancer, stroke, diabetes, fibroid, fibroid no koraa no, mepa kyɛ tie ne yie paa. Five dododwe no a yɛwɔ wɔ Save Me Lord Prayer Camp no, ɛyɛ mmienu. Yɛwɔ deɛ ɛbɛtumi ama wano anom na ɛtumi anane adeɛ no ama no apue. Ɛne yɛwɔ deɛ yɛbɛnom na adeɛ no nso ayɛ dɛ wawo adeɛ no ato hɔ life ama wo kun no anaasɛ wo ho kani no de n'ani ayɛ dɛn ahu bi. Ɛno nti, sɛ woakɔ baabi ama yɛaka kyerɛ wo sɛ wo nan ase ataataa a, ɛno nti yɛabɔ wo dua a, mepa kyɛw, nyi nto mu bra, na yɛmfa honhom mu no ne honam mu adeɛ yɛn mfa nka wo, na gye tom. Woakɔ baabi ama dɔkta aka kyerɛ wo sɛ oh, aka nnansa, aka nnawɔtwe wo ba bɛwu, mepa kyɛw, gye gyina mu na bra. Sɛ HIV na ɛha wo, sɛ no yie paa. HIV, AIDS, Mepakyɛw, mma no nnhaw. To gyina mu na bra. Ɔbaa no a yɛde asram yare ayɛ no, ɔbaa no a yɛatɔ sunsum yare de ama no, na ɛno nti waka dan mu, ontumi nnante, na ɔkɔ baabi a yɛka kyerɛ no sɛ ɛyɛ nsuo ba anaa bosom ba no, mepakyɛw tie no yie pa, bosom mma ba, nsuo mma ba, na mmom to gyina mu na yɛ dɛn? Na bra. Na Otumfoɔ Nyankopɔn wɔ nsa ne tumi ne ahoɔden sɛ ɔbɛgye, ɔbɛgye, ɔbɛgye wo. Mma no nnhaw. Da biara da sɛ wobɛto gyina mu na wode wo aba. Sɛ woreba nso na sɛ ebia woyera a, Yɛwɔ Amasaman Kwagya Ashong, Amasaman Kwagya Ashong. Sɛ wowɔ Nkrampopuni mantam mu a, wowɔ wiase afanan ha nyinaa. Baabi biara a wohwɛ wɔ kasafoni yi so, kuro bi a ɛwɔ so, mennim kuro no a wowɔ so no deɛ, na mmom kuro bi a wowɔ so biara wɔ asase yi so nko ara deɛ, Amasaman wɔ Nkrampopuni mantam ha. Ɛno nti, sɛ woreba a, gyidie no amo no abɛyɛ dɛ wobɛtu. Na wotu gyidie no amo a, ɔkyena fahodie nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ wo dea. Ɛno nti, maame a wohwɛ me, papa a wohwɛ me, ɛmma no nhaw sɛ wobɛba. Mepa kyɛw, sɛ woreba nso na woyera akwan, na wopɛ sɛ wɔfrɛ me na wo ne me twetwe nkɔmmɔ, wopɛ sɛ wɔfrɛ me na wo ne me di nkɔmmɔ, wopɛ sɛ wɔfrɛ me na woka wo problem no asɛm, woatu gyidie no amo no aba a, ɛmma no nhaw. Nɔma a wobɛtumi de afrɛ me nie.

Ninety, zero five five three, seventeen, seventy one, nine zero, Amasaman Kwadwoasean Hotel junction. Mepakyɛw papa a wohwɛ me sɛ me wopɛ mu asɛm no atɔ fam ɛtumi mpagya ne ho ao bra Maame, ka kyerɛ wo kunu sɛ mise ɔmmra. Fa me nɔma no ma wo kunu na ɔnkogu mfrɛ me. Fa nɔma no ma wo papa na wo papa mfrɛ me. Fa nɔma no ma wo bra panin na wo bra no mfrɛ me. Na ɔba a, ɔbɛhu sɛ ne bem asɛm no bɛgya ne nan so. Wo ba bi a sɛbe n'adwom ka no a ɔda dan mu, wo kunu bi a ɔyere bi a ɔda na n'adwom ka no, twenty years, thirty years, mma no nnhaw wo. Fa no bra, na ɔgye no fahodie bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ ne dea. Mewaa m'asaman kɔgyaa Shawn. Na gyidie no mu na ɔbɛtu no Ɛno na maa me, me, Otumfoɔ Nyankopɔn bɛka me ho na atim aboa wo. Friday biara yɛ mpaebɔ. Ɛno nti sɛ ɔba a, Friday di a, boa ho sɛ ɔba bɛdi mpaeɛ, ɔbɛbɔ mpaeɛ, na wanom mpaeɛ, na fa ahudeɛ no a ɔgyae dɛn ayɛ wo dea. Nɔma no biom, 0553 17 71 85, 0553 17 71 90. Nyame nka wo ho na ɔma wo tumi ne ahoɔden. Ɔma nfa asase deɛ na tumi nya bi na fa bra. Ɔma baabi a pon adwuma toɔ no mbie ma wo. Ɔma dae bɔne a wo so ne ntumi mma w'animuonyam mpue no ɛtoɔ ntwa na bra. Na ɔgyeɛ ne fahodie ɛbɛyɛ wo dea. Nyame nka wo ho. na ɔmmɔ ho ban, na ɔnsɔ wɔ taban kɔre no so, ɔnsɔ wɔ tata, na afei bɛdu Divine Save Me Lord Prayer Camp ha, na ɔbɛdu Save Me Lord Prayer Camp ha a, ɔhɔ na Jennifer ho deɛ bɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ wo dea. Save Me Lord Prayer Camp deɛ, Jennifer ho die na ɛyɛ ho adwuma. Kɔfa bae. Prophet. Ogya ba, me na mekasa yi, mfa m'akyi nkɔ baabiara biom, na ba a, one time, fa hu deɛ ɛbɛyɛ wo dea. Amen. Yoo ahwɛfoɔ meda mo ase sɛ moanya adagye na mo ahwɛ yɛn na yɛni dɛ mo anim sɛ mo bɛba na mo abɛnya ɔgyeɛ ɛne fahodie ɛwɔ awurade gyeme prayer camp na me gyidi sɛ wo ba nso a fahodie ɛne ɔgyeɛ ɛbɛyɛ wo dea yɛda mo ase nyame adom a dasɛ nɛ yɛbɛsɛ ahyia Nyankopɔn nka mo ho bye bye. Me nua be ma me nua baa a wohwɛ me. Me din de Prophet Kwame Ofori aka Ogyaba. Baabi biara a wohwɛ me biara mepatwo tu gyiyɛ mɔna bra. Mewɔ Amasaman Kwadwo Ashon, Amasaman Kwadwo Ashon. Yare a yetumi yɛ ho adwuma nie, mepatwo diabetes, stroke, hepatitis B, cancer, HIV, ɛdam, ɛtwerɛ, Ɛɛ asthma yare bi a ɛhaw wɔ nipadua mu deɛ fa yɛ hɔ dɛn na fa bra. Mepakyɛw sɛ wo nan mu abu, wo nsam abu a fa bra yɛbɛkyekyere ama wo nansa wo ho bɛyɛ dɛn ɛbɛtɔ wo. Baabi biara a wohwɛ me biara mese mewɔ Amasaman Kwadwo Ashon mewɔ Amasaman Kwadwo Ashon Amasaman Kwadwo Ashon sɛ woba a. Nya gyidie sɛ woba na ɔbɛgya ayaresa. Woba a, nya gyidie sɛ woba na ɔbɛnya fahodie. Mepaakyɛw, yɛwɔ samina, yɛwɔ oil, yɛwɔ nku a yɛde boa sunsum awareɛ, ɛyɛ spiritual marriage, ɛyɛ sunsum nkɔdanda, ɛyɛ sunsum akonya a ebia wo woyɛ w'adwene sɛ, sɛ wopɛ ɔgyeɛ ne fahodie nko ara deɛ a, wo nsa ka bi a, ɔgyeɛ ne fahodie no nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ wo dea. Yɛwɔ amasaman,

seven nine zero two four one seven eight three five seven nine ɛsan yɛ WhatsApp ɛyɛ me ankasa ankasa me personal nɔma na mede ama wo no frɛ me na ne me ntwetwe nkɔmmɔ frɛ me na ka wo program frɛ me na me ne wo ndi sunsum nkɔmmɔ na ɔgyeɛ ne fahodie ɛnyɛ wo dea.